self isolation you know so hey, so please join me guys it's already um, one minutes to go so we're already live because I, I haven't done this thing before so i just wanted to make sure that um,

yani hosi mi pfukile hi kona hi kona na hina ni vona kahle mos this is crazy i've never done this you know this, this how i do things guys please ask me any question don't ask me stupid question when i look at like this angle

ni kombela mi hi byela hi kombela mi hi joyino he douglas ni kombela ni byela mi hi byela ku um ti-audio ti tswala ti twala njhani kwalani a causesh mhaka ti-audio yi ta hi hlupha yi ta hi hlupha loko swi nga twali Okay guys, I'm waiting for your questions phela. Okay, na Khensa Zitha i ri audio yi clean. Mhm, mhm. A he ntwano hi mi vonile Douglas na ku vona Zitha Lloyd ni ku vonile Sagwadi. Hey, Sagwadi wa kala masiku lama hey. Hi Sagwadi wa kala hi va ka hina la. Uh, DJ Shibila ni mi xewetile, Kulani Diniso na Khensa hose mina. Kulani Khulisto, Khulikul. Right. So I'm waiting for your questions. the first one has Bitola Kahle. Okay, na Kesa, na Kesa, DJ Shvila. Eh, ni vutise ni swin'wana na swin'wana ripfumelo swin'wana na swin'wana ask me anything about life mi nga ni vutisa hmm hmm if i have a network problem

kz pfula mara a ni yi voni video leyiwa laha a ni la ku yi vona haleni okay let me get out of the channel ni la kota ku hlamula swivutiso swa n'wina kahle guys ni la mm, just be patient with me sweswiwani i technology swo sungula a yi tshama hi swi endla so i'm just worried about the light i'm not sure if i'm i'm clean enough you know like i don't want to appear like antlharhangi okay let's go Let me do this actually. Let's do this. Let's do this. I'm not sure if I'm still live, guys, because of the network. ni vona vanhu va ni kombela mi ni vutisa swivutiso guys any question you wanna know about legere anything you wanna ask about the channel or you wanna ask swin'wana swin'wana mi lava ku vutisa swona hi nkanelo wa gingirikani Ni kombela mi ni vutisa swin'wana na swin'wana leswi mi lava ku swi vutisa swona hi nkanelo wa gingirikani a ndzi se za ni vona xivutiso xo hanya sweswi a ndzi se vona xivutiso ni yimele n'wina ni yimele n'wina hi kombela mi hi joyina ni vutise xivutiso guys loko ma ha ku hi joyina ni kombela mi ni vutisa swivutiso okay. Eh, Mr. Post u ta ta rini ka nkanelo wa gingirikani i i mateka ntsena mateka ntsena um hmm. that's a very difficult question you're putting me on the spot there okay Mr. Post u ta ta nkarhi wun'wana na wun'wana ka nkanelo wa gingirikani Ka loko a ri ready munhu un'wana na un'wana ka nkanelo wa amukelekile ku va a ta loko a ri ready ni ni rhambe vanhu vo tala ngopfu va ka nkanelo wa gingirikani van'wani va ta van'wani va nga ti van'wani vo ni fonela va ku va la ku ta ka nkanelo wa gingirikani so munhu un'wana na un'wana wa amukeleka ku va a ta ka nkanelo wa gingirikani.

um hi nga yi vona rini interview ya Mister Post na Mayengani or Mayengani eish vanhu va lava ni va invite va ri va two Mayengani na Mister Post eh a va kotanga ku fika so ndzo tshemba ku siku rin'wana va ta fika cause na mina na swi lava ku va va ri va ri kona le ka nkanelo ya gingirikani eh ku endleka yini hi khorokhoro hayi swa corona i swa hlupha leswiya Hi hi Mhatsundzukani Chauke loyi hi te mi ku mi ba hi ya hi ba network yi le ku yi beni network wa tiva network ya hi dlonyola network yi le ku hi dlonyula Lean wa tiva mara swilo swa kona mara mara na um ni kombela mi ni khomela nyana va ka hina a hi vulavuleni um cross makhuvela na ku vona ri fuma Kevin eyi wena wa kala heyi vutisa swin'wana na swin'wana hi ri fumo. Uh, okay yeah i think ni hlamula hlamulile swin'wana so mas the post ni hlamulini va ka hina vutisa swivutiso swo hanya ka okay vo mi ni vutisa n'wina ke a ni n'wa mi lava ku vutisa mina ni mi nyika chance ku ni vutisa swivutiso okay vo mi ni vutisa n'wina swivutiso ke n'wina mi ni vona mi ri kwihi xana ni kombela mi hi byela ku mi hi vona mi ri kwihi laha mi nga kona um ni kombela mi hi byela ku mi hi vona mi ri kwihi vanhu va hosi Eeh ni kona la a Soweto kwala a Soweto hi kwala Soweto hi le Soweto la hi nga kona guys hi le Soweto ku ku khala xibamu na tlanga Mister Post hi hlamurini vutisa swin'wana guys swivutiso mi helelini Ah, n'wina mi lava ku swivutiso n'wina ni ta tshika mina ni endla ti-video ni ta tshika ni endla ti-video mi kulani Dinyiswa mi ni vona mi ri la a Pitori ne a no a Kempton Park okay okay okay mi tirha ti-night shift va ka hina okay na mi vona Cross na wena i le Jet Jet Jet Park . ra jetpack yi le ku jetpack ya n'wina um creature mpho u ri ni vona i ri pretoria west a ku njhani la pitori na a yi se fika khorokhoro heyi ve ri mi self isolate na hina hi self isolatini la loko mi hi vona hi ri teta yo self isolate so the thing with self isolation is the fact that i fanele i tshama i ri wexe

Rifumo Kevin le ka mhinga oho okay na mi vona le ka mhinga le heyi mo la tindlopfu ti nga phohli heyi ti nga twa corona yi nun'hwela swi nga mi hlupha a ni sweka marhambu mo ni mi byela xitori guys hikuva mi le ku ni vutiseni um cross mi le hawu hala next to or tambo na okay na swi vona Okay DJ Shiba mi ri mi le maphorisa ma le ku patrekeni e vhele maphorisa ma fanele ma patreka hi ku a ni vanhu a va twi va va byele kahle ku ve ri after six a ku xavisiwi byala ve te after six a ku xavisiwi byala ka hina mara vanhu hi ku a va twi va ti endla vona va busy va busy na vanhu lava va own-aka switolo sweswo vo vo ti dlisa. va va ndla kahle futhi ni futhi a va fane va teka e mabyalwa ma va ma teka va va va va ma khoma va tlhela va khoma na n'winyi wa tavern ne hembe mara eyi mara mara laha ka xihoko va hi dlele ne i yi nge lunghi yini he Chris okay hala ka Malamulele ho na ku vona hala ka Mudavula hala.

mi swa buti a ni swi koti swi fana na swa buti munhu a ku buti mandla gingirikana a ni swi a ni swi koti mi la munhu a ku hi mi mandla gingirikana kumbexana ku i ku legere swa buti a hi swi tsikeleni buti ready na buti hippy kumbe na na na van'wani lava nga lava vitaniwaka va buti mina hi mina legere gingirikana swi hela kwalano na mi vona na mi vona.

okay na n'wi vona na n'wi vona i mhani nkoka ni nga n'wi i mhani nkoka ni nga ni nga ni nga vulangi vito ra yena la jb jb still dale hi kwihi kwalano jb still dale mateka mateka ntsena mateka ntsena i xo van 2020 va ta va va ri kona buti happy mos eyi swa a ni swi tivi. ni nga va ni ni nga hemba mara ni tshemba ku ri loko ti-line up ti ti endliwini vanhu va ta tivisiwa ku ri mhaka ya van yi famba njhani na khensa Thembani Mathevula ku va yi vutise xivutiso xexo ya mhaka ya van loko ti-line up ti endliwa vhele vanhu va ta tivisiwa ka ha ri eli ngopfu i nkarhi muni sweswi i March ne. ya hi le ka vhene yi ta va kona this year ende vhene yi ku yi ta humelela kahle ngopfu sweswiwa this year yi ta humelela kahle sweswo standard xi ya henhla so tshula mi ta mi ta mi ta vona a van verbal engineering night na ntwanano maraji na chavi cmc chavi cmc Eh sagwadi mi la ka ka n'wamatatana a Caldon minjhani la Caldon eh yeah i think sagwadi bye no mi mi mi mi byi va byi van'wana tanyana mani heyi na mina ni lava ku endla swin'wana nkarhi wo famba ni dyi u dyiwa makondlo kasi why call ya sol makamu hi nga No, the thing is, um, it's funny ku vutisa hi mhaka ya Solly Makamu because vanhu vo tala va vutisa ku "N- Solly Makamu na mina a hi vulavula hi yini a ku a hi vulavula ntsena tanihi vanhu swin'wana a swi lava vanhu van'wana va swi tiva va ra va ra ni hleke ngopfu siku ra kona no so mukami i ri wa watch swi ndla a ri ku hi watcheni phela sweswi and i ta i ta hi byela o chaya commenta um i ku yisa hi college na mapiano ya yena hi mandla hayi mina ni swi tivi swa swa mapiano guys a ni tivi nchumu heyi maybe loko eyi a ni swi tivi maybe va ta humesa a ni sweswiwani ka ha ri na tikhorokhoro va bizinyoni ni twi mapele a vulavula hi swona mapele yi terile ku endleni ka swin'wana na na na na psychology i swi vule kwala ka nkanelo wa gingiriko mapele um loko ri ku mi yingiserile interview ya mina na mapele pele chut mapele the boss um va busy va na na na na mapele va va psychology so hi leswi ni nga swi twisa swona. Uh, ku studio xa nkanelo wa gingirikani ku ri xi wela hansi ka ntwanano maraji o ya rifumo mi na problem leswaku kahleka ta ma ti vuyisa hi rifumo ne o oh, leyi a lava i hetselaka o oh, i ta kota ku ku byela kahle ta ku hlamula xivutiso hi ku ya leswi nga vutisa swona no jiwani ta fika hi dj dj xibila ta fika eh, amara's house ni ni kona mani mi kona na eish ri yo pela dyambu mani eish hi le ku self isolateni G1 u ta fika ka nkanelo ku nga ri khale mateka ntsena ta fika nga chavi nga chavi Khorokhoro eyi khorokhoro yi ta yi ve ri ya ya ya karhata mara hi ku lexi nga kahle hi Corona ya hola leswi swi lavekaka i ku va munhu a landzelela swiletelo swa ka dokodela coz van'wani va yi kuma Corona va test positive mara u kuma ku a va a va swi need ku va ze va ya admit-iwa and van'wani va discharge-wini already van'wani va discharge-wini ni ta endla video kahlekahle hi swona swilo leswi swa swa swa Corona ni endla ti-update kahlekahle. eh incini yingelungi yini isenekri eh thembani mathivula mi ri ni byela chavi ku yini a faka video ya yena 2019 cause yi tsakise ngopfu ya yi kahle liya a nga yi endla na na na na na na solumakam video ya ya ya ya ya chavi eh tony hamamukela ka nkanelo wa gingirikani tony the king he va tele va the king maskama King Monada i le endleleni ka ka nkanelo wa gingirikani nga chavi mhani heyi sweswiwani hi khome swilo ka nkanelo wa gingirikani yes yes yes um cross cross makhuvele i malume ya no yi kona laha nkatari ya biwa phela ho pfa hi yini ho vona ku hi ta tekela vanhu mintirho kahle kahle se ku famba tlelo he cross um mo yi fa yini tsemo xinza xin'wana xi ba nkatara mara xi ba a xi ba reggae so he cross so loko xi ba reggae ni twa ni navela plus vhele a ni na swona swa swa katara khale na khale since na mina ni ni hamba ni ya xi maybe you know you know those ones Don Carlos loko u vutisa Nyiko Sithole la ka ka ka radio ya Xitsonga a nga hi byela kahle ku hi yena a endlaka sweswo hi yena rasta leri ni ri tivaka. uh, i think don carlos uh, star manganyi mi kona uh, yi tshikeni mintirho ya vanhu xem mi nga mi mi ngo na ha no mhaka nkata ni nge tshiki star why yi delete message no nga message la ni kombela u tlhe u type futhi wa laveka lawani heyi ni la ku wu hlamula ni kombela u vuyisa message loyi nga wu delete star na na wu lava message lowu No mintirho ya van'wani yi njhani na hi ku a ni yi kuma ku i sayiti rin'wana ra mina a mi ri tivi n'wina siku rin'wana ni ta mi xoka hi phe tikona ti yo tlela la kahle kahle ti tlele hi va ka hina ni kombela question leyi a hi swi ta ni kombela i tlhela i yi tsala futhi hi yi post-a ya laveka. eh, ti ah, cre he cre swa ti-album a swa ha ri kona ni vona khoxinewo ya ti-album kumbe ni ya humesa rini album swa ti-album a swa ha ri kona masiku lama ku humesiwa leswa swa ti-ep kahlekahle la vulavula hi swona ka video yin'wana ni ta endla sweswiwani ku ndliwa ti-ep masiku lamawani munhu a ti hoxa ka ti-streaming services a kota ku endla mali hi tona loko a kha a a a bukabukiwa as well i nge teki music wa wena u wu nyikela mahala hi ndlela yaleyo leswi swi humelelaka ka xigazini kahlekahle mhaka liya ya eyi mhaka ya ti-album ya hluphe guys twelve tracks ti tele ngopfu ende ti fanele ti ya ti veka kwini wa vona sweswiwani you have to be always trending because ku ku na new talent so swi lava ku i fanele u drop-a this week this week this month. then i tlula a month i dropa futhi leswi endlaka hi va king munata ya mina i support those things swa ti-album na ku munhu a printa printa those those things swilo leswiwa phe ti-album leti nga lawa ma ti vona leya manese lini ni yo xava a vonika ni ku vona va tlharihini va printa leswi va tlhela va hoxa album a a a moyeni online ku tirha online masiku lama and swa ti-album e swa hlupha leswiwani swa hlupha swa ti-album ti tele ti-album ti nga lani mani no xava leto tala and loko munhu a ku i na album ya yena na xava a ni teki mahala hi ku hi fanele hi va sapota vana swi pfuna yini ku va ku he nkambi yi duma mara hi kuma ku a yi sapotiwi um mintirho ya vanhu mpela a ni mi ri mi chava ku va tekela ya vhele vona vona va nga sika swinene va nga sika ma teka ntsene um ho i question ya kahle ngopfu ma teka ntsene yaleyo ya ku ya ku why ni vulavula ngopfu ni ku ekesdors minkarhi hinkwayo ekesdors swo swo sungula i i rito ra xi ra xibunu ra afrikaans swi fana na rito Whoo, I forgot but but okay I guess that's vula ku eh, ni twa torha hi Xitsonga so i rito ra Afrikaans ri vula ku ni twa torha so ni twe ri ni tsakisini rito leriwani ni ri kume eh, mara ma ni vona sa ku na advert tin'wani ka ka radio ya Xitsonga khale ka radio Tsonga khale swinene a yi khuzela byala se nga ku ri castle mi ta khoma if I gave va a ni dya marhambu he guys so va kha va khuza va byela va ku va vula va va va ku ni twa torha hi tindzimi to hambana va ku somiwe ndzi nxaniwe ke swele ke ri nyora I'm thirsty ni twa torha hey eges dors i tindzimi i mavito lama ma vulavulaka ku ni twa torha etindhawini to hambanahambana sweswo tanihi a ku ri xinavetiso xa ka radio a xi hlaya hi buti Sydney. loyi se ni xi tsakela mina since since na ha ri ntsongo ni rhandza ku vula ku eke stories na sweswi na ha vula swona ku eke stories eh, ri ra ri ta channel wena wa pheka wena i ri i ku varaji kasi tshama ka mina na i quarantiniwini i le ka quarantine na yena leyi nga kona maraji le ka quarantine kwala nga kona um eh, ponisa ndove mandla gingirikani keep it Keep up the good work. May this channel continue to grow. Can you even set up appointments with George Maluleke, Dingan David Matebula, Exxon Maluleke? Oh, whoa, whoa, whoa. Eish. Wala kwa no vula vula kwa ne no. Punsani ha no. Ya Nicholas network ya idlaya man. Eish, wa tiva. Iku tshama ndhawu tu wani vaka ana va va teki nhlokweni. Okay. Eh ya maka ya ya ya xifuso xa Punsani right. swi swi ka ku a ni a hi na timali ti-budget ta hi hlupha ma vona nkarhi wun'wani hi fanele hi travel-a hi ya tindhawini tin'wani ta le kule hi landza vanhu swa hi karhata leswiya swa hi kanganyisa so mara ha swi navela van'wani hi va vitanini vo ka va nga fikangi hayi ka lava ho nga va hlaya lava ho nga va tsala laha hansi za ni va vitana mara hi nkarhi wa ha ri kona nkanelo wa gingirikani yi ta tshama yi ri laha so ya. Ah, va ta fika na vona ende na swi tsakela mbila mi hinkwako va ni va khoma la ka nkanelo wa khingiri kona dj xivila i ri emandla ma fika ma ma ma fita ku haxa le ka radio hey phela maxaka ya i no swa radio va ka hina no tswaleriwa koho a ni ti like a ti fani loko nkarhi lowu ku ri makume nharhu wa timinetse ku bile awara ya khume n'we ka ndzala marixaka ni gero dre hi kha hi haxa hi voice ya dj brian ene a swi laveki leswiya loko ya haxa ka radio fane haxa hi voice ya wena i nga cinseteli vanhu van'wana right xi ta mangala xihleko lexi mani hmm ha no xihleko lexiwani i khale mani vanhu va nga nghena na mina xikolo a kheto nxumalo va swi tiva ku ri hayi leswi va swi vona ku la ka video ta kanelaka hi nkarhi hi leswi ni nga xiswona that's why ni hlamala van'wana vanhu va ku wena wa yi dzumi khihlekelela hi leswi ni nga xiswona ende a ni nge swi koti ku swi cinco loko mi nga swi lava ku leswi ni hleketisa swona ma tshika you are not the right target market mm, la xivutiso xin'wana okay stan hlamulini xexi thavo amamukela heti he thavo mi wo fika linyana late mani ya na khensa ku mi rhandza show leyiwani mani a na khensa swinene mani um to do what you are doing because I I I a hi navelelani swa kahle so may god greet ah no eish mhaka ku navelelana swa kahle eish yeleyo ntiyiso man you've touched my nerve there because vatsongo vo tala a va navelelani swa kahle ende i mhaka yin'wana a ni swi twisisi ku swi ndla yini ku why hi nga navelelana swa kahle hi ri vatsonga ve ka hina mara na loko munhu a endla swa kahle ma vula mani loko a nga ndla a nga ni swa kahle ha vula that's why la ka nkarhi lowu kalo ha vula van'wana loko hi vula va va kwata very mean teka side very mean teka side hayi a la swi a swi tivi no na khensa na khensa marito ma kahle thabo you are very kind mina na khensa swinene eh mawindi johnson mi mi njhani he he mawindi makhelwani ah no no na khensa mani mi le windi hu kumbexani mi kona kwala tikweni hi ku hi tiva mi ri vanhu vo famba matiko heyi oh mi le namibia impela ha nona cancer mani tikhorokhoro heyi ha kha wa hi pfuka na tona hi ogogojele ya mafini ta ku yini ve ri sweswiwani um a ka ha nwiwi loko ku fika sikisi vanhu vo tala va swi twisisi ku why mhaka khorokhoro or ene mo ni swi hlamusela nyana ni ta swi hlamusela ka video yin'wana mara mo ni ni chat-a nyana leswi swi endlaka ku ri vanhu va va va te ri connection ya khorokhoro na na byalwa hi leyiwa loko loko vanhu vo tala va kha va va hlangane va kha va nwa byalwa a va ha hleketi kahle ti-reasoning capacity ta vona ti va ti ri low. se va nga endla swilo swa swin'wana swi swi nga tsakelaki swi nga swi nga ri kahle hi ndlela ya ku va nga khumbanakhumbana you know ende ku loko ku ze ku khumba munhu un'wana kumbe va va va va va vulavula va kha va va tshwutela mara va ka nyika ni va vulavula ngo loko va dakwini va vulavula kha tshwutela va khomakhomana so yi ta talela vanhu vo tala ngopfu khororo khorokhoro se va chavela swona sweswo ku vanhu vanhu va nga va nga vi va dakwini va tele endhawini yo. karhi that's why va ti 100 people below swi nga pfumeleriwi ku vanhu va hlangana va ri more than 100 cross why delete xivutiso ni kombela ni xi vuyisela haleni mi mi xivutiso xin'wana na xin'wana na xi lava and a ni chavi ku hlamula xivutiso um zita lord mo hina hi hi huma a no ni khensi na na khensa mani na no no khudzela a ni ma nghena mi nghena tina mi nghena tina shift no ha ha swi twisisa mani na khensa ni khensa swinene Pfunani Kevin rifumo Kevin eh na na na mara ita wi khe network yi pfa hi yi pfa hi karhata okay mpfu rifumo u ri swi mi tikela ku fika kwihi ku vula ku fika kwihi ku rhamba ti-celebrity to for interview yo swa tiko n'wana mhani swa tiko rifumo swa tika ku ku rhamba celebrity ku because va na ti-schedule ta vona ende va busy these people are busy you know so ku kuma munhu i lucky kahle kahle eh ende na swi lava mina ku va ni na vona vo tala mara van'wani va ala van'wani va pfumela eh van'wani va hi fonela va lava ku ta kwala ka nkanela wa gingirikani ko ku na swipimelo no eyi cause eyi loko u pfulela phayiphi ni nge he swi koti ku swa tika ni tirhe ni dlaya nkanelo wa gingirikani ni budget ya mina a ni benefit nchumu a ni holi ende nkanelo wa gingirikani ni endlele ku leswi himpela hi nga ri kona ka thelevhixini ende tinqambi ta hina ta xitsonga ti kona ka thelevhixini swantswa mina ni create platform leyi nga ta kota ku va yi yi humesela switori swa tinqambi letiwa ka thelevhixini loko vona ti ti xo ta ti-entertainment ka T_V a ku hava lava vulavulaka hi music wa Xitsonga kumbe Vatsonga at all so. Mina ni ndle lexi xi nga ndla ku ni ze ni sungula chanel leyiwani so ni ndlela swoho mara swa tika van'wana a va a va swi twisisi ku ni ndla yini haleni va twa nga no huha mara no huha mara ni huha swi swa serious a Cross i ri what do I do for a living na tirha mani a ni na tirha ni ni na na ti verengela nkarhi wun'wani hi pfa hi hi hlupheka hlupheka mara hi kha ha wa hi pfuka kwalawani ya na na pfa ni verenga nyana ni pfuka ni ya ku verengeni Zithe hleka yini. eh mateka ntsena munhu a nga ri celebrity a nga n'wi rhamba a ta kankana lexi hluphaka ku a ku rhambi celebrity lawani maybe a ni swi vekanga kahle lawani a ku rhambi celebrity nkani la gingirikani i i nongonoko lowu nga endleriwa um ku byela ku vulavula hi switori swa xitsonga ene a swi bohi swi vulavuriwa hi guys i ni tirhise xinghezi ku ku na vanhu vo tala va rhandzaka chanel leyi va nga ri ki vatsonga so Ya a ku a ku tala a ku tlangiwa celebrity ku ta vanhu lava nga na switori. Van'wani va chava mara swi ya hi ku ni languta ku loko no endla video leyiwani vanhu va ta yi tsakela na. Phela swa endleka u kuma ku ni ti dlaya dlaya ni driver ni ni heta ni heta ti-petrol na ti-equipment loko mo cheka hi tirhisa hi tirhisa malayithi mo vona malayithi lamawa ni fanele ni khoma malayithi lamawa heyi heyi ni fanele ni khoma malayithi lamawani ende ma durha phela malayithi lamawa wa swi twisisa. ni fika ni ni ni ivi ni ni ni ti ni ti ni ti dyela nkarhi ni dye swin'wana swi kuma ku vanhu va nga va nga voni coz hi xin'wana ni nga xi vona hi va hina Vatsonga ha hlawula hi lava ku vona mani ende hi lava ku vona yini so swi lava e light leriwani ri ri nga ni swona se swi lava ku va ku ri munhu la nga na xitori lexi ni twaku ku nga ri loko ni xi langutile vanhu va ta xi lava ku xi languta ene va ta xi tsakela a hi mhaka celebrate xin'wana xivutiso xi kwini. um a sagwadi mi swa tiyindlu a ni swi ngheneleli ka nkanelo wa gingirikani hi vulavula hi vunanga swa ku mani jola na mani mani i tekane na mani mani i dyele mani nsati leswi leswi a swi lavi mina mani mani ni ndle yini unless ku na connection ya music loko ku ri hava connection ya music a ni endli a ni vulavuli hi hi gossip ku na vanhu lava va endlaku gossip YouTube mina am not doing gossip YouTube or tabloid YouTube i'm not doing that laha ni ndla ni vulavula hi vutomi bya vanhu ende ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri so swa tiyindlu ta vanhu ni kombela mi swi tshikela lava va va nga ta vulavula hi swona ni nge pfuki ni ni dele vanhu data ni analyze yindlu ya munhu what if na mina ha yindlu yaleyo wa swona swi nge swi nge ni fike sihelo unless artist yo karhi yo vulavula hi swona then hi ta swi tisa laka nkarhi ya tanihi leswi hi nga swi endla mapela um ntsako di swi phindile swo ka u nga u nga cheki kambe ni vutise xivutiso at twenty three twenty three yo swi la ni ya henhlo ende mhana ni kombela xi tsala futa ku siku ixi loko ni ya henhla swi ta ni ta lahlekela hi swo tala okay mo ni yi zama exi a ni voni kahle phela ni ku na malight mo tala laha i ta ni khomela mani um

xivutiso xa xa xa xa ntsako ma ni kombela xivutiso tsala futhi mina na ha xi voni Uh, Thabo u ri kanola girikane i wa ku promota munhu or ku ku langusa music um nkanola girikane is an entertainment show leyi vulavulaka hi music yes ni ndla mhaka yo tsaka yo hlekisa haleni hi kha hi vulavula hi music mara hi swaku hi ndla hi ndla entertainment ivi hi nyika vutomi vutomi bya music so hi vulavula swa serious mara hi kha hi ndla entertainment so a ni languti ku munhu i celebrity mina i mani Benny a nga no Mister Post ni va ni va rhambini ka ka na va fika. eh, va na ti-reason ta vona va ri va two eh, so ku promota munhu ku promota munhu swi swi la mali hi va ka hina na a ni promote munhu mina that's why show le a ya ku promota vanhu that's why i promota music a fane nga take side a ni promote music mina maybe i'm doing that with it's it's one of the aspect of the show mara the idea is to tell xitsonga stories that's why mi kuma nkarhi wun'wana hi vulavula hi tingwenya leti ti nga tshama ti ti ti famba emakhwatini you know loko swi ri music wo nga talaka nkanelo kingirikana um a ni swi vona i vulavula hi mafanato ku humelela yini a ni a ni si vona u vulavula hi mafana mafanato i mani excellent ni ni kume mi ni pfuna hi mafanato i mani kahle hle ni byeleni la mo ni vutisa xivutiso n'we cause xikweleti ta n'hweti ti ti endla ku ni va ni tlhintlheka la la miehleketweni ku mi nga ni advise swin'wana n'we hi ku ri ku ri hi kota ku antswisa xiyimo xa nongonoko lowuwani mi lava yini la ka ni kanelaka ni ri ka. please tell me there comment ni byeli ku lava ku vona yini ka nkani wa green kan eh ta vona ku ri ta swi ndlisa ku yini ya eh ni sele nkarhi munhu ku ni heta la khale ni ri la phela ni nga mi heteli ti-data na kumbe la ni ya mahlweni kumbe ni tshika ni yimanyana kumbe ni ya mahlweni vutisa swivutiso ni kombela ntsako ni kombela ku vutisa xivutiso lexa xa wena mhani xi voni wo ni xi lava ke hu ende siku na tikhomini to tala ngopfu heyi ntsako mm, mhani mhani ni swi voni ni tsaka okay ni tsaka mhani ni swi voni ni tsaka mhani ni swi voni swilo swa wena call yes I call munhu a te ta fika hi kwala Tembisa okay loko wa ha sungula channel leyi okay baloyi nhlamulo loko wa ha sungula channel leyiwani a wu tshembi A wu tshembi kuri yi ta fika la yi nga kona big fan or your of your channel na khensa Baloyi nhlamulo no man mo ni byela xitori xin'wana hi mhaka ya leswi nga humelela ku loko ni sungula channel a ni a a ni ti byelanga ni tshama hansi ni ku he ni la ku sungula channel tanihileswi ni nga vula laha ni ku xikongomelo ku va ni languta ku ri ku tlakusa Xitsonga ririmi ra Xitsonga ne kumbe na na Vatsonga mara loko ni sungulasungula ni kanelaka ni ri tano. a ni onhakele hi foni so a ni no a ni yiveriwe foni a handle ka la ni tirhaka kona so loko va ni yiveriwa foni ivi ni xava foni yin'wana munhu la nga ni xavisela foni leyin'wana i ni tshembise ngopfu a ku foni leyiwani yi yi teka ti-video to ta quality ya le henhla so. ni vi ni yi xava hi mhaka ya sweswo ku a ni rhandza ku endla ti-video mina khale na khale kokwani va va va heke channel ya mina i mean eh, instagram ya mina leya khale a yi ri na ti-video to tala ngopfu khale so ivi ni ni xava foni liya hi leyi ni yi tirhisaka sweswiwa ku ku endla nkanelo wa green kana sweswiwa hi yona yi nga hi mali mahlweni ka mina ni hava tikhamera vanhu va xikwembu so a ni nga ri na na leswi ni nga byela ku a swi sungula chanele ni endla ku yi kula vanhu va yi ni kota ku duma it was not in my head ivi loko ni fika ni ku okay wo ni testa foni leyi okay mpelampela video leyi va vulavula ku yona ya tekana ivi ni teka video ro sungula ni ku ni nga vulavula yini it was quick ivi ni hleketa ku okay mhaka music wa xitsonga okay ni vulavula music wa xitsonga ni vulavula bini ma hi nga a nga release-angi album rini and na ku va a yi receive attention i mhaka ku swa tikomba ku ri Vatsonga va na torha so ni vone torha leri ri kona that's why na to no endla video yin'we ni tshika kasi why loko u advertiser show wena okay keep it up na cancer poni swana okay a ni lava question ya ya ntsako mhani yi voni okay okay okay wo ni lava sweswo ke Mm, okay swi phinde futhi ha mani swi voni vava ni ni kombela yi vutisa futa xivutiso xa wena um ntsako diyo a ni xi voni xi lavini a ni xi voni ma fana to okay ma fana ni tincini guys ma fana to ncini mara mina ti-question wa ni yi voni ni vona leswa swa complaina ntsena ri ri Rinders Rinders channel ni kombela mi pfa mi interview mi mi pfa mi pfa mi pfa interview ku vulavula na vatlangi va switori swa Xitsonga it can be from TV or radio oh okay okay oh leswiyani hmm ya eh, vatlangi va switori swa xitsonga ni vone va kha va swi endla lavan'wana se mhani rhandi ku ku xisetela munhu ni vone ku ri na you know them better a ni swi tiku ya ha ri kona na ni vone va va kha va va interviewa kwala se ni vone ni ku ha maybe swa radio na swi twisa mara swa swa swa t v ni vone va kha va swi endla lavan'wana so a ni zangi ni lava ku va ku ku ku va tekela mintirho lava va tekela vanhu mintirho va tekela vanhu mintirho mina Mm, okay a ni rhandzi tsakela mi tiva mi guys mi nga rivali ku xava leyiwani best selling um eh, best seller ya meshak mathe ni tshame ni va na yena ka nkanelo wa gingirikani mi lava na video ya kona mi kota ku twisisa hi yena ni yo xava na yona buku la ngo nyika i buku ya munhu What, which book are you reading? You know, that's me being mandla gingirikana okay ma ni byela loko mi lava ku tlela na mina ni tota ku huma laha ni lava ku ta swin'wana ku na vanhu lava nga ni yimela laha Mafarato, a new stronger drama series. You can post your suggestion from the music point of view as in how can and it promotes Xitsonga music. Just the suggestion. hmm. Mafanato. Swi tlanga radio ne? Ooh, guys, a ni swi tivi. Swi ta ni tikela. Swi lava budget swilo leswiwani. It means swi lava ku vanhu lava va tshama hala makaya kumbe va tshama pilukwani ku ri ku swi tlanga radio. ene van'wana swi nga ni tikelanyana ku ku va kumbe mi ni lava swilo leswi loko ni ku ni lava ku endla xilo xilo swo swa xi endleka ku fana na video leyi ni yo ni hleketa sweswi.

ni ta ndla ni ta ni ta ndla vulavisisi ni ta ve ni ta mi endlela xo hi yona a ni a ni tivi a a ni swi tivi a ni a ni tshama ni update-iwa swilo leswiyani loko no kuma no kuma nkarhi ni ta endla ku ri ni mi lavela vuxokoxoko bya kona ku mi ta yi vona kwihi njhani ra vu two ka ha mi twenty three ku fute a ti fiki ti-comments ta mina ni tswa ku di mi ni vona leswi wehe u vula ku swa complain-a mara xivutiso xa wena ni ze ni xi vona. every time loko type swo complaina hayi na swi vona mara leswa swi wenge swi vutini mani swi voni ni zame ku scrolla up a ni voni nchumu rifumo kevin on mafana to check on manyangatsa manyangatsa i ma incini manyangatsa guys okay okay sula ku ya mi nga okay i ri mi nga le ka ma ka manyangatsa mi mi ya cheka mhaka timhaka ta mafana swi lava ku ku na vuxokoxoko bya kona halaya hina hi deal-a hi swa swa vunanga haleni mara a hi lava ku tekela vanhu mintirho mani that's why hina hi rhandza ku chuhisela vanhu van'wana hi lava ku endla swa hina hi ri hexe okay va ka hina ni khensa ngopfu a mi ni joyinile mara ni tsaka ku dinavelela hi ku me coach na wa ni voni and a ni vonanga ka Uh... As coisas da suado. Uh, Cree, ni koma mi cheka maponyana hi kona ka nkarhi lowu ka ndle hi ndle video na yena khale ngopfu hi ndle khale a tlha cina eh ntsako dyani vo nchumu okay ni khensini va ka hina uh okay star urin wena star khan mamba uh Loko nkarhi wu kumeka na nkarhi lowu taku you can go live ni vi na nkarhi wo wa kahle wo no na khensa na khensa star a a hi khudzeleni se riperile ni i mani favorite Xitsonga artist ya wena okay favorite Xitsonga artist ya mina. ka ka ka this generation kumbe ka khale na khale na like of all time you know because favorite xitsonga artist ya mina i dr thomas chauke dr thomas chauke uh, but i i grew up with the music ya um, Xivavula ma n'wi tiva Xivavula guys la ka Mulamula la ah, you know that is one of my favorite artist ka Xitsonga and then vunanga byo fana lebyi ya na byi navela bya kala va ka hina that is my favorite artist um ya Xivavula i vanhu lava hi hi nga kula hi kha hi yingisela vona na Doctor Thomas Chauke so hi vona ti-favorite ta mina letiyani um ka n'wi matatani ah ka n'wi matatani na n'wi tiva khaldoni mani hi sagwadi na n'wi tiva mani matimu gift mi lava interview ya yini hi matimu o oh, eka nkarhi wa sweswi ntsako di eka nkarhi wa sweswiwani favorite artist ya mina ya xitsonga mm, favorite artist ya xitsonga it's a difficult one because like i'm just to think loko na swi tiva ku loko a dropa ni va ni va ni ri kona ni kha ni yingisela is a very difficult one and it has everything to do with consistency you know because vanhu lava ni nga ni nga va hlaya lani um ku fana na va xivavula i vanhu lava a va ri consistent you know ku na consistent va dzumba va khonta swilo swo tsakisa minkarhi hinkwayo lembe rin'wana na rin'wana so lembe leriwa ka xitsonga xa sweswiwani ku duma loyi lembe leri lembe ri taku ku duma lowun'wana for for example um lembe lera twenty twenty ni twa nga ri ku ta duma yini sine ngopfu na swi taku yini swi yi dumini mara ni twa nga ri ku duma n'wina ngopfu hi mhaka album leyi a ha ku humesaku yi hume namuntlha kumbe tolo lembe ri nga hela ku dume ngo mister post ne lembe leriya rin'wana ku dume ngo Benny Mayengani loko ba va swa ni fanela all those things mara ku na artist yin'wani i ve ri Oscar Makamu i not mani ve ri mani i mani i Oscar Makamu ni na C_D ya kona laha yeah oscar makam oscar makam is one of the guys who lava va nga va nga pfhumba swinene ka ka xikaza hi ku hi ku ya hi hi ku hi ku ku vuma na na sidi ya kona laha eh nkukumba lowu i na bright future i na bright future nkukumba lowu oscar makam ya na swi jovan sisters so i vanhu lava va nga ku ndle ka music wa kahle um i man'wani hmm, swa tika ndzi kombela review ya album ya henisi okay yi ta yi ta huma matimu gift um Mi swi phindha futhi okay ya hi ta ringeta na kombela review ya album ya hina se mi rhamba na Themba Chauke Mister Piano Man a lo no mi kuma ni ta i tata man he Themba ve ri mi ta ka ni kanelo a gingikana hi mina i vanhu i vanhu va lava ku mi vona um ya ni tsaka ku ri Muskeni u hlamulekile wena ne matimu mi la interview ya ya yini n'wina na. eh, sagwadi hi tihaku ti va ka n'wi matatana okay ni lava ku vona xivutiso xin'we xi nga ni hindza ma fana to okay yi nghena ka retech rit right vec tv Hegelian is an online TV. Oh, okay. Excellent uyijeleni kuma fana to ikumeka kwini guys. Very ngena ka um, ka uh, right vec TV is an online TV. So masiku lama ku na ti-online radio so this one is an online TV so swi lava ku mi fanele mi ya mi ya mi ya Google mi tirhisa Google mi cheka yes okay ha va ka hina ni vona ku na vanhu lava hi dyondzaka se ku ri late man why mi fika late ni hi ki hi lava ku famba na I heard that Garland of Blight is coming back in September swi la kahle kahle vanhu va languva languva swilo swa switori ka nkanelo gingirikani se hi tshika music

memborta or mentborta once yi kale tikhila ku tlela na ka siphila hine se se se ri pele ku na vanhu lava va nga yimela hi le ka ti-self isolation hi kombela raymond nyati guys ni kombela mi ku clarify what is the difference between raymond nyati and themba nyati kumbexana i munhu wun'we na ni kombela mi ni byela laha hansi i mean to say review we were studying oh mr post ya humela rini ve te va ta humesa hi march ve te va ta humesa hi march um khomisani xilumani why mi fika late me xona xikombelo xa heman fox manganyi ni, ni siye link okay no ni ta cheka ku i mani heman fox ka tsonga rap mi rhandza mani um

ka nkanelo ya Gingikani MAX G Max that guy shem and i producer hi hi plain boy um then loko na ha tsundzuka tshama chava lexi taku e chava lexi taku e you know that guy he's good man i like him i like that guy a lot a lot then there's this guy uh what's this guy u ba ti-beat tin'wani mani I think yi chayela hi xiphola loko ni nga hembi va ri mani um D-boy issue yo ti-beat ta D-boy issue guys I can't you know what mhaka ya Tsonga rap na swi lava ku ku ku swi endla ne nkarhi wun'wani no no no ma-rap ma ma savage mani ni chava ku beef-iwa mina ni lava ku beef-a beef-iwa ma D-boy issue. future there eh then kuna min jumin laya eh Gmax Lwandle ya xa karhata xi selexani xi karhata ngopfu xi karhata ngopfu xi huma hala ka xihoko hala heyi na khensa noel loko mi hi rhandza na hina na hina ha mi rhandza swinene a hi mi rhandza hi rirhandzu ra love hayi leswi a swin'wa mi nga swi hleketa stamangani wa ni fika leti hayi makarhata mani hamun'we raymond a yimbelela a ri yexe ho okay a hi munhu wun'we okay na khensa mr post veri huma hi ti 27 ta march i mateka ntsena a swi vulaka sweswo hina hi swi tivi you never know you never know you never know you know um no na khensa noel ni ta swi endla sweswo gmax i ra hala kaya xikarhati yes excellent i vula swoho um mintboho ta ma hi byela ku ri themba nyathi a hi munhu wun'we nyathi hambi ni ta ku i xigaza or yini tlwa ta wena i ta khomisa ya phorisa ni ta ku dino a ni na nsati mani exi swa swa hlupha lexani mina ni ni ni le ka tileta tin'wani ti ti team a ni ku na team xi ri mani ku na team swi ta hi karhata leswa swa vavasati

Men Botha or Men Botha. Men Botha, I think that's Men Botha. Please analyze Vatsonga after Becky Cele's announcement. When wena na ku rhandza wena cross e cross ni kume ti ta producer ka tona agriculture because yi kona la it's here it's here it's, it's one of my, it's my first video to do la ku endla video yeleyo sweswo wabeka please analyze Matsonga. Yes, I, am gonna do, do that video because it's, it's in my list. hi kwihi ku tiveka ku ku tikeriwa loku u hlanganaka na kona loko endla nkana loko nkana ku fana na sweswiwani ni fane ni ni ni ni endla malayiti nexe ni fane ni ni ni ni tifilima hi nexe ni fe ni rhwala swilo leswi hi nexe ni ya laha ni ya kona ni fika ni filima nkarhi wun'we loko va vanhu va kha va performer lava va ti-M_C na ti-stage managers va hi hlupha va va hi byela ku chika xitejini hi nga hi nga hi nga hi nga pompoli va byela ku hi nga fodi so eyi hi hi lwa na ma-security hi swa ku nkarhi wun'wani munhu a ku byela ku i lava interview a tlhe a khansela van'wani loko va rhamba va nga ti you know mara ku olova loku nga kona i ku ku na support ya vatsonga mara support ya vatsonga yi na nkingha ya ku yi focus eka vanhu vambirhi sweswiwani that's another challenge that we have because i i want to do a video about something else otherwise i have to be very creative loko ni yi endla ku ri ni kota ku ku vanhu va yi tsakela hakanyingi tivhidiyo letin'wana kuma ku vanhu van'wana a va ti voni loko ti nga vulavuli hi mr post kumbe beni mayengani ende sweswi ni lava kuma ku laha ka youtube ku tele ngo mr post beni mayengani all the time because vanhu va languta ti va analyzer channel ta vona i va vona ku vanhu va lava ku vona yini vanhu va lava ku vona sweswiya and it's it's it's bad because loko a hi support vanhu lavan'wana i nga kuma ku ni endla video kahle mara kuma ku yi nga trend wa vona a ni swi tisi kasi u hava nsati no ni hava hi ri fill up yi helele kwihi cause mathikithi hayi ve swa mathikithi mi nga ni nghenisi a ni swi tivi ve te ve te maphepha ku ku na maphepha lama ma nga humelela nuna Nkhensa cross cross cross hi wena a hi swirhapeni na he a ni hi swirhapeni na a ni swi twisisi ku vulavula yini wena mi nga hi mi nga hi chota ku covid va ri yile tlhelo rihi eLimpopo . ku na munhu un'we ntsena Limpopo loyi a nga na COVID so mara ke ni hi ku ku ri sweswiwani kahle ni lava endla video hi swona ni n'wi vulavula hi swilo leswi swi nga ka line up ya mina kahle kahle hi leyiwa video ya COVID hi leyi korokoro yi kona laha yi le ka line up korokoro la vulavula hi korokoro ku yi kumela yini mara limpopo yi tikomba nga yi ta va yi ta hlupheka hi mhaka ku ri vana vo tala va va hlongoriwa etiyunivhesiti ta vona lava tshamaka kona swikolo swi pfariwile swi vula ku va emakaya ende ku ve na ku na yunivhesiti leyi kumbe tiyunivhesiti leti ti nga va na ti-confirmation case so swi vula ku ri a hi swi tivi ku ri van'wani va va makaya hi mhaka ti-easter va attend-a ti-party no mhaka ti-paseka na yini yini so Limpopo ya hlupheka hi mhaka ti-cases ta ta ta Chorokoro na yi twela I'm just not sure if Limpopo is ready for that. na khensa mend bota eh feni kusuka le chawelo a nghunghunyani loko munghana lonene yi ta tlangela birthday nona khensa ni ku vonile ni ku vonile mend bota a ni ri kona na mina ni kha ni foda foda va kha va hi susumeta susumeta ma security a swa fila pa ni swi tivi hi thembani mi ta hi olovisa na vanhu na ya no va ka hina ni khensile kwa mina n'witilo n'wi nga languta um eh, ri perile mina sweswiwa ni la ku nghena hansi xa mina i youtube live salute mi nga titimeli ma mi nga titimeli sana a swi to ni fane ni ndla yini ku